Mangwanani akanaka vazukuru vangu. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheZarura Kids apo tinodzidzisana ngano, tigotaura nyaya, tigodzidzisana zvakare zvinhu zvakawanda wanda pamusoro pehupenyu isu vanhu vechishona vekuzimbabwe nhasi ndati ndimbokuudzaiwo pamusoro peukama ukama ini ndichikura chachiri chinhu chiri nyore sokuti taigara mazviri taizviona mazuva ese saka zvai zvakatirerukira asi kwamuri imi vana vechidiki ndakazoona kuti zvinotonetsa mufunge kuti mutsanangudzi kuti ukama uyu hwakamira sei sokuti tinoshandisa mazwi mamwe chete panzvimbo dzakasiyana siyana achireva zvakatosiyana siyana ndisati ndaenda kutsanangurirai pamusoro peukama hwechishona ndoda kukuudzai kuti muzimbabwe mune marudzi akasiyana siyana madialects munotaurwa chindevere munotaurwa chitonga munotaurwa chishona munotaurwa chivhenda munotaurwa chivemba munotaurwa chimanyika munotaurwa chikaranga mune madialects matauriro akasiyana siyana akawanda saka vanhu nevanhu zvichienderana nedialect kwavanogara vane mazwi avanoshandisa akasiyana. Semuenzaniso, muchiShona isusu munin'ina wangu wechisikana ndinomuti munin'ina asi mandau anoti tate taita vanoti taita ini sekuru vangu e, vana vangu vanenge vachiti kuna baba vababa vangu sekuru kuchindau vanoti bambo handiti muri kuona kusiyana kwazviri kuita nokudaro ini ndoda kungokutsanangurirai ndakatarisana nemashona sokuti ndikada kuti ndipinde kuti zvinotaurwa muzimbabwe yese ahe ah, zvinotoda bhukuka izvo Ava makore matatu tichizvitsanangura sokuti vatonga vane matsananguriro avo, Mandau ane matsananguriro avo, Mazezuru ane matsananguriro avo, Mandevere. Hazvire kuti ukama ihwohwo hunenge hwashanduka, asi mazwi avanoshandisa atinoshandisa akasiyana. Nokudaro isusu tichangotaura pamusoro pechishona zvoga. Tichataura chishona chete chete chete chete. Mamwe madialects anozowedzera achishandura vachiisa mazwi avanoshandisa munzvimbo dzavanogara. Saka ndofunga mazvionawo kuti ukama hwedu pachishona hwakapfekerana huchi kupfekerana hunonetsa kutsanangudza asi ndichaedza nepandinogona kuti ndikutsanangurire vazukuru vangu kuti muzive kuti ukama hwedu hwakamira sei kuitira kuti tigoramba tichichengetedza e, tradition yedu yevekare hazvireve kuti kana musha wakakurisa ukama hwapera aiwa kana kunyange musha ukakura ukaita sei ukama hauperi hunenge huchingovapo chinenge chichingoda kuzivikanwa isenemu zita redzinza Surname inonzi dzinza. Zita redzinza. Vanhu vanenge vachifamba kwese kwavanofamba vachingoshandisa dzinza ravo kuti isu tiri tongoti vekwamudzimu irema musha kwaamai vangu vokwamudzimurema munhu wese anobva ngoti ah, ana kumene kumene mudzimurema dzinza ndiro rinenge richishanda sekuti manyakari misha yedu yaive yakakura chaizvo saka neukama hwedu hunobva hwatambarara zvakare chinyakare vaive nepfungwa dziya dzokuti kukura kwemhuri kwakanaka sekuti uchawana vanhu vanoshanda mumusha uchaona vanhu vanokubatsira kana pakuchembera muchaona vanhu vanodzivira musha saka zvaive nemaadvantages azvo zvekuti mhuri dzikurisise asi mazuva ano yaimwe nyaya ana baba vantu vakatanga kufunga kuti a ah, kuita mhuri yakakura yato expense it's not wealth anymore it's actually an expense sokuti vana vakawanda kuvapfekedza kuvaendesa kuchikoro kuona kuti vagara upenyu hwakanaka kuvaitira zvese zvavanenge vachida mukati meupenyu hwavo hazvisi zvinhu zviri nyore nokudaro Mhuri dzedu dzakuenda dzichingodzoka dzichingodzoka dzichiita duku neduku neduku neduku. Vamwe vanotoita vana vaviri votoguma vakadaro. Vamwe vanongoita mwana mumwe chete votoguma vakadaro sokuti vanenge vachizeza kuona kuti aiwa toda kuti tikwanise kupa vana vedu zvinhu zviupenyu hwakanaka hwokuenda mberi Zvasiyana nemanyakare apo vana vakanga vasingaende kana kuchikoro vaingovaka misha yavo vari mumusha imomo vaive vasinganaka vasingambofunga zvokuenda kana kubuda munyika vaingogara vari munyika imomo vari pamwe chete vachigara muma ainzi maclusters semhuri imwe chete iri pamwe chete vachingoshandirana vari pamwe chete saka pari nhasi tinombogumira ipapa vazukuru vangu pamusoro peukama hwedu muchirongwa chinoteera tichatangira pavana vaya ana farai nachipo namariya najohn toona kuti ukama hwavo huri kunopindana pindana sei pavanenge vachienda mberi aiwa tatenda nekuteerera kwakanaka kwakadai tatenda thank you sezvandambotaura kuti nhasi tiri kungotaura pamusoro peukama hwedu isu vechishona vechishona zvoga paukama hwedu vechishona tine maancestors maancestors nechishona vanonzi tateguru tateguru tichibva pana madzitateguru edu tinoenda pana great grandfather great grandfather vanonzi madzisekuru madzisekuru tichibva pana great grandfather mudzimai wagreat grandfather ndigreat grandmother great grandmother vanonzi ambuya madzimbuya ndiwo madzimbuya edu tozobva todzikazve toenda kumadzisekuru edu ava ndiwo baba vakabereka baba kana kuti baba vakabereka mai vanonzi nechirungu grandfather muchishona tinovati sekuru grandfather muchishona tinovati sekuru tozoita zvakare grandmother ava ndiamai vakabereka baba kana kuti amai vakabereka amai vanonzi grandmother ambuya kana kuti vari vemazuvano voti gogo gogo tozobva munyika yedu yechizimbabwe kune anonzi mapolygamous families mapolygamous families aya haiwa anenge aina father vachiva ndivo baba father ndivo baba papolygamous family vozoita inonzi first wife baba vanotonoroora kutonochata first wife ava vanonzi mai guru kana kuti vahosi mai guru kana kuti vahosi pozoita second wife second wife anonzi mainini mainini tichiripo papolygamous family apa ndoda kungokuudzai kuti papolygamous family baba ivava vanotenderwa kuita madzimai anosvika kana gumi remadzimai vachitonoroora vachitochata navo madzimai iwayo vachitonzi ndovaridzivomusha vepamusha ipapo asi papolygamous family chinhu chandoda kuti muzive ndechekuti munhu mudzimai anokudzwa zvikuru ndavahosi maiguru vahosi vahosi ndivo vanetenge vachitonga pamusha ipapo vachiudza vamamwe madzimai zvokuita Tozobva tine ino yatinoti monogamous family. Iyi monogamous family ndo yanyanya mazuva ano zvokuti vanhu vakazozviona kuti a ah, ehe kuita madzimai akawanda kwakanaka asika kunonetsaka kuzochengeta vana vacho kuwanda kunenge kwaita vana neupenyu lifestyle inenge yakunetsa yachinja saka vanhu vazhinji iko zvino vakuita mamonogamous families asi mapolygamous achirimo muzimbabwe hatidi kuzviramba kuti haamu arimo mumonogamous family munenge muchingova nafather baba father baba na mother amai mother amai iyi ndeye inonzi one to one kai baba ndivo vari one amai vari one hapana umwe mudzimai nevana vanongozvarwa mumba iyoyi mumonoguma sifamily ndivava vega vamai ava nababa ava asi vana vanozvarwa mupolygamous family vanenge vari vari vari vana vahosi vana vamainini vana vavamwe mainini vana vavamwe mainini zve vana vavamwe mainini zve saka madzimainini wayo kana akawanda baba ivavo vanogona kuguma vatone vana 50 chaivo sokuti madzimai anenge akawanda vachingobereka zvakare vana ivavo havana mutsauko kunyange vakawanda zvakadaro vanenge vachingoziva kuti mai vakuru ndavausi kana mwana wekusecond wife kana kuti wekuthird wife akaenda kuchikoro akanzi zita ramai vako ndevanderi ndiani anototi which mother akavhunzwa naticha kuti une ana amai vangani kana baba baba vaine madzimai six mwana iye anotaura kuti i have six mothers kureva kuti ari kubva mumhuri ine vana madzimai matanhatu 6 mupolygamous asi mumonogamous family vanongova ndivo baba naamai zvichibva zvangogumira ipapo saka iye nhasi ndamboti baba ava naamai ava vane mhuri yavo remumonogomous family sokuti tichazoda kutaura muzvirongwa zvinoenda mberi pamusoro peukama huchiuya kuvana mhuri yavo sokuti vanhu vari monogomous ka havasi kuita vana vakawanda wanda vanongoitawo vana zvinongoerekana zvinongovafadza vari vaviri Toti pakubvumirana kwavo baba namai ivava vakabvumirana kuti aa ah, isu ndofunga tikaita vana vedu vana four tinenge tatokwana saka vane dangwe ravo dangwe means first born dangwe means first born dangwe ravo rinonzi farai Vozoita wepiri, wepiri musikana anonzi Chipo. Vozoita wetatu, wetatu mukomana zvakare anonzi John. Vozoita gotwe ravo, gotwe ravo anonzi Maria. Go- Gotwe Gotwe means last born anonzi Maria. Saka baba ava naamai ava vane vana vavo vana, vakomana vaviri, dangwe ravo Farai newechitatu John. Vana vavo vasikana vaviri, wechipiri anonzi Chipo nerugotwe rwavo rwunonzi Maria. Muzvirongwa zvinoteera ndenge ndichida manje zvino kuzokuudzai kuti ivo vana ava Farai naChipo naJohn naMaria ukama hwavo huchanopfekerana huchipfekerana hwakaita sei kuenda kumberi uko kwataita tree yedu yeku ye family yekuti hukama hwedu hunodzika hwakaenda nekupi sokuti hukama hwedu hunopfekana pfekana hugopfekana pfekana zvokuti pokupedzisira pamusana pekuti madzitateguru edu airoora madzimai akawanda vamwe vachitoroora gumi remadzimai vanai vaitoguma vazowandisisisisisa vagozoguma vakubisa mombe dzeuchekwa ukama vachiroorana pachavo paukama munoziva muzimbabwe hapana chino izwi rinonzi cousin kana nephew kana niece wese ihanzvadzi kana kuti hanzvadzisikana kana kuti hanzvadzikomana saka tinongoti mukoma wangu hanzvadzikomana hanzvadzisikana kana vari ana baba ndana baba baba muchaona izvozvi kana taakuzoenda kunana farai uko vana vana farai nana chipo ivavavo zvavanenge vakuita vachipa ukama hwavo pamusoro pamusoro pachipo nafarai najohn na, namaria kuti hunenge hwakapfekerana huchipfekerana huchienda mberi hwakangodaro Pachirongwa chedu chakapfuura panyaya yedu yeukama hwedu vashona takagumisira pana father baba mother amai nevana vavo vana dangwe ravo rinonzi farai mukomana newechipiri musikana anonzi chipo newechitatu mukomana anonzi john negotwe ravo musikana anonzi maria saka zuva ranhasi ndopatava kutangira ipapa ndopano patinoona vanhu vazhinji vedu tichinetsekana isu vana vechidiko zukuru vangu imimi kuti kana tabva panana farai apo nana chipo najoni namaria zvinozofamba sei saka nhasi apo tikutaura nepamusoro pevana ivavo vari four the four children kana ndati the four children ndikuda kuti nditaure pamusana pekuti farai uyu nachipo nachipo uyu najoni uyu naMaria uyu ukama hwavo hwakamira sei farai pamusana pokuti ndiye dangwe anenge achiti kuna chipo najohn namaria vanin'ina vake asi anoti hanzvadzi kuna chipo oti munin'ina zvoga kuna john oti hanzvadzi kuna Maria. Hatiti hazvinzwizise pavo. Vese ava Chipo, John naMaria vanoti kuna Farai mukoma. Bhudhi, vamwe vanoti bhudhi. vamwe vanoti mukoma zvichienda zvakadaro munhu asina munin'ina ndimariya sokuti mariya ndiro gotwe saka haana munin'ina ipapa tozobva toti mwari avaropafadza vanava vese vombva vaita vana ah, tisati tasvika kuvana vavo ngatimboendai kuona kuti ivo vava vana maroles ava akamira sei pachishona chedu farai anenge ave kutoonekwa sababa he takes over the role of the father akutoonekwa sababa avo nevamwe vana ava sokuti chipo najoni namariya vese vaduku kuna farai saka vanenge voona farai sababa pane dzimwe nzvimbo tinge tichitomuti samusha farai ndiye anenge otoita anonzi mafamily decisions nababa vake avo farai nababa sokuti farai ndibaba john anobatsira farai sokuti mwana mukomana asi haakurire farai nokuti john mudiki kuna farai pakuroorwa manje toti tasvika panguva yekuroorwa inguva yakaomarara iyoyo nguva yekuroorwa vana vasikana vanenge vazvarwa nafarai nevana vasikana vazvarwa najohn kana vaakuroorwa vanoenda kuna vatete vatete chipo kana kuti kuna vatete mariya kuti vatete uyu ndiye mukomana wangu anda ari kuda kundiroora ana atete ivavava Ndovanozoendesa shoko kupi kumusha kuti mwana wenyu musikana vahanzvadzi aakuda kuroorwa asi vachiendesa shoko iroro havango kunyange ari mwana wafarai havangosviki pana farai vanoenda nekuna john mudiki kuitira kuti john aende kunosvitsa shoko kunani kuna farai hairaki that hierarchy has to be re, re, respected panguva dzese vana vano vakomana vanozvarwa nafarai nevana vakomana vanozvarwa najohn vanenge vachiti kuna chipo natete vatete asi vana vasikana vanozvarwa nafarai nevana vasikana vanozvarwa najohn vanenge vachiti kuna chipo namaria vatete kana kuti vakoma sokuti chipo namaria vane mutupo mumwe chete nafarai najohn tongoti hedu ndaana ndlovu ndotondongoshandisa mitupo yangu inini kuita kuti vanhu vasazoti ndashandisire mutupo wani ndaana ndlovu ava ndaana mandlovu avo inzou idzi saka vana vasikana vanozvarwa umu ndaana mandlovu vana vasikana vanozvarwa umu ndaana mandlovu ava vana ava vatete ava ndimandlovu ava vatete ava ndimandlovu saka vese ava vanenge vachiitana tete kana kuti vakoma maiguru ava ana tete ava they play a very pivotal role muchishona chedu tinovaremekedza kana mwana akaita zvisina kunaka aroorwa zvinonzi ah, hauna kurayirwa dzokera kunani kuna vatete vakurayire kuti unoita zvinhu zvako zvakafamira sei saka vanhu vandri very important ndosaka tichiti chishona chedu tinokoshesa ukama ihwohwo tozobva ivava vese vaita vana vavo tongoti vaita vana vavo iye zvinezvi toda kumbotarisa pamusoro pevana vevakomana vana vanozvarwa nafarai nevana vanozvarwa najoni vana vanozvarwa nafarai nevana vanozvarwa najoni vese vanenge vachiitana mukoma nemunin'ina brothers and sisters hapana zvekuti uyu ndinefi wangu kana kuti uyu ndicousin wangu aiwa vese ibrother kana kuti sister madecisions ava vanotoita akangofanana hazvina basa kuti mwana wajohn kana kuti wafarai vese vanna vakangoenzana saka maequals vese vana ivava vanenge vachiti kuna baba avo baba vafarai namai vafarai baba vajohn namai vajohn vanenge vachivati ambuya nasekuru saka hapana mutsauko nokudaro vana ivava hazvina basa kuti vazvarwa imba ipi yemwana mukomana mukuru kana kuti mwana mukomana mudiki mese muri hanzvadzi nehanzvadzi vana ivava zvakare havagoni kuroorana sokuti blood riri kufamba mumiri mavo rimwe chete rakabva kuna sekuru avo nambuya avo baba namai vari pamusora saka vana ivava havagoni kuroorana kunyange zvikaita sei zvakare vana ivavo vanokudzana chaizvo zvakasimbisisa tozobva todzora hedu vasikana vaya muupenyu toti vasikana vava varoorwavo vaenda kumisha kwavo vakanoroorwa tave nevana vevasikana vana vevasikana vanenge vachiti Kuna Chipo, vana vaChipo nevana vaMaria vanenge vachingoti kuna ana amai ivava vari vaviri amai ndaamai hazvina basa kuti havasiriwo mai vakakutumbura pachishona tinoti kutumbura zvere kuti kutumbura ku, ku opening with a knife but tinoti kutumbura giving birth Saka vana vachipo nevana vamariya masisters and brothers vana ivava havagoni kuroorana vari pedyo pedyo chaizvo chaizvo ukama hwakasimbisisa vana ivava vana vese vanoti ambuya sina sekuru kuna namai nababa vevabereki vavo Saka vana vaFarai, vaChipo, vaJohn, vaMaria vese kana vachiona baba avo naambuya avo vakazvara mai vavo nababa vavo vese vanenge vachiti ambuya. Vana vakazvarwa nevana vasikana. Vana vaChipo nevana vaMaria vanenge vachiti sekuru zvakare kuna Farai naJoni. Saka muri kuona pana nasekuru vatatu ava pana sekuru baba vaFarai baba vamai vavo pana sekuru hanzvadzi yamai vavo saka ava vana vanozvarwa nachipo namariya vanoti sekuru kuna farai vanoti sekuru kuna john vogoti zvakare sekuru kuna baba vamai vavo apa ndopanobva patiratidza manje kuti chii john eh, farai uyu najohn uyu vane equal roles nababa avo vakavazvara pachishona pedu ndokusaka vachinzi sekuru nevana vani vevasikana ava hameno kuti munozvikwanisa kuzvinzwisisa here izvozvo at the same time yeukai kuti ndambokuudze kuti vana vakazvarwa nafarai nevasikana nevana vakazvarwa najohn vasikana vanenge vachiti kuna chipo namariya tete kana kuti mai guru nokudaro ndimai handiti ndimai vakuru vese vana vakazvarwa nafarai nevana vakazvarwa nani najoni saka on the same bracket vana ivavo vakazvarwa nafarai najohn vanenge vachiti kuvana Vevana vasikana vanonge vachivati mainini ndimainini sokuti ava vana vana atete machikare edu kuchine nhaka vana ivava ndo vaigona kuenda vachindogadzwa nhaka vachinzi chii ndakunotora mwana waatete avangu mwana wafarai oyo ozoroorwa pakaroorwa ni vatete vake chipo ndonguva iya yavaikoshesa kuti kuita madzimai akawanda nevana vakawanda ihupfumi Saka vaindotora mwana waFarai oyororwa pana, pana vatete vake Chipo kana kuti vana vaJoni musikana oyororwa pai pana vatete vake Chipo. Asi iko zvino aiwa that tradition has come to an end. Hapasisina zvenhaka zvakapfuura kare karezvo zvakatopera sokuti nguva yachona iri kuenda ichishanduka vanhu havachafarira kuita mhuri dzakakurisisa saka ameno mazvinzwisisa here zvanhasi zvanhasi zvatanga kuva a little bit complicated because takuenda